Mercedes Varge romoirũta ko árape, jaikuaa hag̃ua kuaarapoite ha kuaarapoyke. Upéva hína ko ñane mbo'epy ko árape g̃uarã, ha jaikuaáta hyepýpe ñe'ẽndy jehaipy rehegua. Kuaarapoite ha avei jaikuaáta kuaarapoyke. Jahupytyse ko árape. ha opavove ñane rembiapo, nde reikumbykuaava'erã ñe'ẽndy. Ohechakuaa kuaarapoite ha kuaarapoyke. Ha avei ombojoavy kuaarapoite ha kuaarapoyke. Jahecha ñane irũ oĩma hína ko'ápe, mba'épa oiméne ojehu chupe. Arami oñeñandu vai iko'ẽvo, Ipy'ajere ha hyerasy. Oho hikuái tasyópe. Ñamoñe'ẽta jaikuaa hag̃ua mba'épa oiko. Pépe jahecháma hína oike hikuái urgénsiape. Ha enferméra omoĩ he'i arami jyguaguýpe akanundu ra'ãha ha ojuhu oguereko hague treinta y ocho, cinco pe temperatura rehegua hína, akanundu rehegua. Ha he'i isýpe, Ne memby iñakanundu, pya'e ombohasa chupe pohanohára rendápe. Ñe'ẽndy jaikuaátava, tasyópe jeho.

opytu'úvo. Oike pohãnohára kotýpe, ojerure ohasa hag̃ua váñope. Upépe hyéma katu. Mba'éichapa arami? oporandu pohãnohára. Aníke ere chéve iporãha, ahechapáma, ndaupeichaiha. Arami oñakãity, opukavy ha he'i, Héẽ.

oguereko. Jaikuaáta ñe'ẽ. Pohãnohára ikatu kuña térã kuimba'e ñane pohãnóva. Upéva hína médiko hína, péva jaikuaa ñande España ñe'ẽme. Mba'e jahecha ko'ápe? Upéva hína tasyo oĩ porã. Avei. Jahecha ko'ápe, ipy'ajere he'i. Ipy'ajere ko karai ápe jareko akanundu ra'ãha. Ko'ápe katu mba'e jaguereko? Hye he'i. Peikuaápa hína mba'épa hína upéva. Pépe ohechaukáma voi ta'anga rupive. Hye he'i. Ko'ã mba'e ñande jaguerekopaite hína pe ñande rasy ramo. Ko'ápe he'i pe mitãkuña ohota kuri hógape opytu'u hag̃ua. Pytu'u. Ha avei pohanohára ome'ẽ chupe pohã. Ñepohãno. oñepohãno hag̃ua. Ikangyetereíhe, péva hína oikónte péicha ikangypáhe. Avei imba'asy, hasy chupe. Ápe mba'e hína hasy kuri chupe? Hye rasy, upéva hína pe Imba'asy. Ko'ág̃a ejesareko porãke mba'épa hína kuaarapoite. Oñondive jajapóta. Ñamoñe'ẽ jeýta, Arami oñeñandu vai iko'ẽvo, ipy'ajere ha hyerasy. Isy he'i chupe ndohokuaamo'ãiha mbo'ehaópe ha oguerahátaha chupe tasyópe. Og̃uahẽ hikuái urgénsiape, ha enferméra omoĩ arami jugaguýpe akanundu ra'ãha ha ojuhu treinta y ocho cinco oguerekoha. He'i isýpe, Ne memby iñakanundu, pya'e ombohasa chupe pohãnohára rendápe. Ápe jahecha hína ojehaiguýva pytãme, arami oñeñandu vai iko'ẽvo ipy'ajere ha hyerasy. Upéva hína pe iñimportantevéva, pe jahechaukaséva ko jehaípe. Avei jahechaukase hína og̃uahẽha hikuái urgénsiape. Mba'ére kuri iñakãnundúre. Péicha jahecha ko'ápe. Arami oñeñandu vai iko'ẽvo ipy'ajere ha hyerasy. Og̃uahẽ hikuái urgénsiape iñakãnondúre ko'ã mba'e umi iñimportantevéva. Ñambohasáta ko'ág̃a ha ñamoñe'ẽ jeýta. Oike pohãnohára kotýpe ojerure ohasa hag̃ua váñope. Upépe hyéma katu. Mba'éichapa Arami oporandu pohãnohára? Aníke ere chéve iporãha, ahechapáma, ndaupéichaiha. Ára mi oñakaity, opukavy ha he'i, Héẽ, che kangyeterei. Pohãnohára ohendu arami hye pururupa.

Oikuaa hag̃ua mba'eichagua mba'asýpa oguereko. Ñambojoajúramo ko'ã ñe'ẽ ha ko'ã ñe'ẽ joaju jaguerekóta. Oike pohãnohára kotýpe ojerure chupe análisis tuguy ha ty rehegua oikuaa hag̃ua mba'eichagua mba'asýpa oguereko. Ñamombykýramo jaguerekóta hína.

opytu'úvo. Pe imbaretevéva ko'ápe hína pohãnohára ome'ẽ chupe pohã. Nemandu'áke. Remoñe'ẽ jey jey va'erã. Aníke nekangy ha aníke nekane'õ emoñe'ẽ jey hag̃ua. Remoñe'ẽ va'erã peteĩ mokõi mbohapy jave. Ikatu hag̃uáicha reikuaa mba'épa hína pe imbaretevéva pe jehai ryepýpe. Ha upépe osẽta ndéve pe kuaarapoite. Ko'ápe jaguerekóma hína pe kuaarapoite ñaguenohẽmbávo umi mba'e ñambohaiguy pytãva'ekue. Upéva hína oñerresumi péicha, Arami oñeñandu vai iko'ẽvo, ipy'ajere ha hyerasy, og̃uahẽ urgénsiape, iñakãnundu oikemíre pohanohára kotýpe hye pohanohára ohendu arami hye pururupa, ojerure chupe análisis tuguy ha týgui pohanohára ome'ẽ chupe pohã. Ko'ã mba'epe imbaretevéva oñemombe'úva, upéva hína ñande péicha ñarresumi he'i ha upéva hína pe kuaarapoite. Ápe oñemombe'u ñandéve mba'épa hína pe moñe'ẽrã kuaarapoite. Ohechauka mba'etépa ñe'ẽrã ojeikuaaukaséva. Péva oñemoñe'ẽvo he'ipáma moñe'ẽrã apytere, pe imbaretevéva hína upéva. Arami jeho tasyópe tesãi rekávo, Upéva nde ikatu remombykyjey emombareteve hag̃ua remombe'úvo pe remombe'uséva hína jehaígui. Ko'ág̃a oĩ hína kuaarapoyke. Pe kuaarapoyke oho hína kuaarapoite ykére. Omoĩmba pe oñemombe'uséva. Ñamoñe'ẽ jeýta, reikuaáma voi upéva. Ko'ápe jahecha ojehayhúva pytãme ha sa'yjúpe. Pe sa'yju hína pe kuaarapoyke. Nemandu'ápa pe kuaarapoite jajapóramo jahayhúy kuri pytãme. Arami oñeñandu vai ko'ẽvo ipy'ajere ha hyerasy. Isy he'i chupe ndofokuaamo'ãiha mbo'ehaópe ha oguerahataha chupe tasyópe. Og̃uahẽ hikuái urgénsiape ha enferméra omoĩ arami jugaguýpe akanundu ra'ãha ha ojuhu treinta y ocho cinco iñakanundu ra'e arami. Oguerekoha ha he'i isýpe pe enferméra ne memby iñakanundu, pya'e ombohasa chupe pohãnohára rendápe. Jahayguy ko'ápe umi ñe'ẽjoaju omoĩmbáva pe omombaretéva pe ñe'ẽ. Upépe ohechauka ñandéve voi iguýpe pytãme ojehayguy hína kuaarapoite ha sa'yjúpe pe kuaarapoyke. Mokõi aravo rire oikuaáma osẽva pe análisispe he'i. Pohãnohára ome'ẽ chupe pohã, upévata hína pe kuaa rapoite, ha sa'yjúpe oĩ hína pe kuaa rapoyke. Jahecha ñane rembiapo ikatúpa jajapo ñamoñe'ẽ rire ko'ãva jehai. Ñamongora tai oguerekóva kuaa rapoite

Jahekáta ko'ápe kuaarapoite. Jahechami mokõi aravo rire oikuaáma, aipo gastroenteritis-pe g̃uarã pohãnohára.

chupe tasyópe. Ko'ápe jahekáta kuaa rapoyke pe omoĩmbáva pe ñe'ẽjoaju omombaretéva. Kuaa rapoyke jahekáta hína ko'ápe. Jahechami, oĩ hína arami oho tasyópe. Ipy'ajere ha hyerasy. Arami oñeñanduvai peteĩ ko'ẽme. Mávapa hína pe kuaarapyke, ejapomi nde? Oĩ porã, ipy'ajere ha hyerasy. Péva hína pe ñe'ẽ ohóva, omoirũva, pe ñe'ẽjoaju omombaretéva.

Ha he'i chupe mba'e pohãpa ho'u va'erã. Jahechami mba'épa omoĩ ñandéve ko'ápe ñane mbo'ehára kuéra. Mokõi aravo rire oikuaáma, aipo gastroenteritispe guarã, pohãna ohára ome'ẽ chupe pohã. Mba'épa nde rejapóta hína upépe? Kuaarapoyke reheka va'erã. Emoñe'ẽ jey ha emongorami pe tai oho porãva. Oĩ porã, mokõi aravo rire oikuaáma, péva hína pe ñe'ẽ omoĩmbáva pe ñe'ẽ joaju omombaretéva. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo, jaikuaa hína upécharamo mba'épa kuaarapoite ha mba'épa kuaarapoyke. Nde remoñe'ẽ jey jey va'erã pe. Jehai reguerekóva remba'apo hag̃ua hese, ha reikuaave hag̃ua, ahejáta ndéve ko'ã ñe'ẽ, ikatu hag̃uáicha remoñe'ẽ jey rejapo hag̃ua ambue tembiapo. Ohoma hikuái vy'ápe, hógape, ikatu hag̃uáicha opytu'u ñane irũ hasyva'ekue.